तब ये किन जर में गिरा देलियो सपना कहीं देखे छली हम नहीं करे छी सपना देखे छलिए दिन भर तरह छे मोबाइल के भूत चढ़ल तो सपना नहीं देखते रात में टैप टैप टुप टुप टैप टैप टुप टुप भर दिन करत रहे भर रात फेंकू गाइस फेंकू गाइस हैं कथी फेंकू सुतल रहिए हमरा जरे आ रोज मारू रोज मारू हैं कथी रोज मारू कहाँ हम कोई छी केकरो रोज मारो कहाँ कहै छी चल सुत

शांति से सुत माई ये अहाँ आँखि बंद करू ना कहे ला करिए करू ना अहाँके हम एगो चीज गिफ्ट देब कौन गिफ्ट ये ए पहिने अहाँ आँखि बंद करू तो हम नहीं करे छी आंख तक बंद अहाँ के हमरा पर विश्वास या कि नहीं अपन कनिया पर से कहू त विश्वास तो है लेकिन आंख बंद करू लेकिन ओखिन छोड़ू पहले आंख बंद करू मम्मी अहाँ अच्छा लिए ठीक है उम्र सारी आब खुद तऽ माय आँखि मारिये ई कतऽ से आनलियै ये किनुआ ने छियै माय प्योर सोना के है एक भर के है अहाँ एते पैसा कतऽ से आनलियै प्योर सोना छियै अते पैसा कतऽ से आनलियै अपना दुनू गोरा जे वीडियो बनेलियै टिकटॉक वीडियो हाँ? तऽ ओही से एते पैसा झरले तऽ हम कहलियै माय के गरा में नहीं है तऽ हम गिफ्ट दे दै छियै आ हमरा तऽ छेबे छलै बियाह में के आ ये टिकटॉक में कमरा का अत्यक इतने नी गहना लाइब देलिया हां हां माइये टिकटॉक से एते पैसा आवे छै हमरा तो हां त की मन बुझाया यहां के हम तो और बनाबे ये तब बना लिया कमेबे तब ना बनेबे फेरो अपना दुनू गोरा वीडियो बनेबे खूब वायरल हेबे टिकटॉक में तब ने पैसा झरतै कि अपने मने कतऽ से पैसा झरि जेतै हेते हेते आब और टिकटॉक बनायब की बड़ी नीक नीक से बनायब हेते ओ हम तो सोचने नहीं छलिए टिकटॉक में से हमरा एते नीक गिफ्ट आइन देबे जे चीज नहीं सोची से चीज टिकटॉक में भ जाई है सचो हां सच्ची अरे वाह तब तो और बनेबे बहुत ही केकरो ने कहबे ई बात बुझलिए एना सब गोरा सीख जेतै टिकटॉक से पैसा कमबै के करिए ये एकटा बात कहू तो कथी हमहू कुर्ता से बल लगा के बना दिया हो माय लगा लेब नै या हम माय कुर्ता सलवार लगै छी त आरो बढ़िया लगै छी हां कुर्ता सलवार बनाब तब जम दुनु तब खूब वायरल होती आरो हे आ यहाँ के केस जे होब उज्जर भऽ गेल से हम अपने सुनके कारी करा देब आ अपने जका कटा देब नहि कन्या हम नहि कटाब मै नु का कथा कतो जाइत पला की हो आ गेली कथी भेलै कैला हल्ला कर लिअ तऽ भरि दिन पारी एनाहिते बैठल रहतै खाय ला देने छली पुआर सुखल पुआर खा के उ रहतै तोरा जे छुच्छे भात देबो थारी में तो भरि दिन रहबी ने हैं? अपना तो नौ मन के परिकार बना के चटते रही छी आ पारी भरि दिन रहते रहते कि ओकरा कुटी काट के सानी पानी मार धोइन द के खैर सब मिला के देही के ठीक है दै छियै जल्दी से कर के दे Action! Action! ई ई चमकोवा साड़ी चमकोवा ब्लाउज पहन के तब हेते ई गोबर करसी सब कैल कत फैशन शो करे रहे छी हैं? घर में नहीं पहर सके छी अहूँ तो पहरने छी त हमर त बाते अलग है हम त मर्द पुरुष छी

हाँ केना छियै स्टाफ जी कहू ना के हम बिग फैन छी बड़ी बड़का बहुते बढ़िया छी अपन कहू हमहू तो बढ़िए छियै बहुते दिन से चाहे छली कि अहाँ जोरे बातचीत करती लाइफ में लेकिन नहीं हो सके चले लेकिन एहि बेर हम तऽ यहाँ के चाहे छली से केना कहते बड़का स्टार के हम इनवाइट करी अती कि नहीं अती हमरा लाइफ में ते डर से हम अहाँ के नहीं रिक्वेस्ट पठावे छली लू ठीके छै हाँ यहाँ के बड़ी निक निक लड़की सब जोरे देखी छली लाइव में विदेश के लड़की सब जोरे जींस फर्स्ट वाली सब जोरे हमरा तऽ पूरा मन गार्डन गार्डन भऽ जाइ छल कहै छल कते बड़का स्टार होइ छै एते बढ़िया बढ़िया लड़की जोड़े लाइव ने रही हमरा तऽ ई जींस पैंट वाली छौरी सब तऽ मने नहि पड़े छै हमरा तऽ मन पड़े अहाँ के अहाँ जैसन साड़ी वाली सुंदर सुशील ए ओते तारीफ अहाँ नहि करू हमर झूठे के अहाँ कहाँ जींस पैंट वाली ऊ स्टैंडर्ड लगैत रही नहीं हमरा तऽ मने नहि पड़े छै साफे उ हमरा तऽ अहाँ सन सन लोक ला मन पड़ै। ठीक है अपना दोनों गोरा गेम खेलोय आ देखी छी ककरा के कते सपोर्ट करी हेते हेते लू खेलू अब अहाँ हमरा जोरे लाइफ में गेम खेलबै नै हमरा त नै बुझाय एते बड़का स्टार हो के हमरा जोरे गेम खेलती आब लू सब दिन का लू स्टार्ट भेली लू गाइस सब सपोर्ट करू तऽ

करस पार करू ना प्लीज गाइस सपोर्ट हिम सपोर्ट हिम कोई नहीं हमरा सपोर्ट करी हम स्टार जोरे हार जेबे प्लीज गाइस वन रोज मारो प्लीज गाइस वन कुत्ता मारो वन कुत्ता मारो प्लीज गाइस कोई दया हमरा में कोई नहीं हम हार जेबे आओ